Blwyddyn yn ôl dim ond y fi oedd yn gweithio i'r Dref Werdd, yn erbyn heddiw mae'r tîm wedi cynyddu rhywfaint, felly y syniad yw i cyflwyno pawb fel bod pawb yn gwybod pwy sy'n neud be. Wedi ariannu gan Cronfa Cymunedol, mae gynnon ni Meg a Rhian a Meilir, mae Rhian a Meilir yn rhannu eu gwaith fel gweithiwr Project Llesiant.
Haia, Rhian dw i, y gweithiwr prosiect llesiant yma efo'r Dref Werdd. Dwi wedi bod yma ers blwyddyn a da ni dal yma yn barod i'ch helpu chi yn y gymuned. Dwi wedi bod yn gwneud dipyn o bethau efo'r gymuned dros y blynyddoedd dwytha, rhwng Parc Gwyllt a paneidiau pêl-droed a bob math o gigs a noson comedia, ond rwan da ni yma i helpu chi i wneud eich bywyd chi'n well. Felly, Hopiwch fewn i weld ni, da ni ar agor dy Llun, dy Mercher a dy Gwener. Hwyl! Hi I'm Mei, dyna enw i, dwi'n gweithio ar prosiect llesiant fatha rhian, um, debyg mae arbenigedd fi di stwff rownd uh, biliau ynni, um, gen i ambell i dric fyny llawas os ydych chi isio ychaddu eich incwm wrth fod yn fwy effeithlon efo'ch ynni dwch draw i'n weld i. Mae Meg Ydy gweithiwr prosiect amgylcheddol y prosiect? Yy, Meg dw i, a dwi'n gweithio i'r dref werdd ar yr ochr amgylcheddol. So, ar hyn o bryd dwi'n ganolbwyntio ar trin yym y knotweed, sef invasive species sydd yn pla yn afonydd Bro Ffestiniog. Dros y gaeaf fydda i'n neud yr un peth efo rhododendron ponticum. a wedyn yn ei le 'da ni isio plannu llawer mwy o goed brodorol a fel 'da ni 'di neud a i fyny ar y ffor allan o Blaenau 'da ni 'di creu coedlan bach i'r cymuned yn fan'na. So ma' gwaith i hefyd yn cynnwys yy gweithio gyda ysgolion a grwpia' lleol a gwirfoddolwyr i llnau'r strydoedd, i llnau'r afonydd o llygredd sbwriel. Yn wneud siŵr bod ein afonydd a yn y pen draw ein moroedd ni yn lân. Mae'r dyfodol yn edrych yn brysur ofnadwy a mae gennym ni sawl projectau ar gweith. Da ni eisiau creu perllan gymunedol, da ni eisiau creu gofod, natur, rwla tu allan yn y goedwig lle mae bobl yn gallu ddod a wneud gweithgareddau, ymlacio, am dysgu a am natur. Dwi'n meddwl peth pwysica, y peth dwi'n mwynhau amdan y gwaith mwya ydi gallu gweithio gyda'r cymuned, gweithio gyda teuluoedd, pobl ifanc, ysgolion, unigolion, gwirfoddolwyr.

Dwi 'di cychwyn efo'r dref werdd yn ddiweddar, 'da ni'n 'di bod yn agor si- yy siop werdd yn yma yn Blaena' i gallu helpu bobol jyst prynu be' ma' nw angan mewn bwyd, felly'n helpu lleihau lleihau gwastraff plastic, helpu lleihau gwastraff bwyd, a hefyd yym gwastraff pres, os 'dach chi and angan prynu tri tî bag, gewch chi brynu tri tî bag, a gewch chi ddod â'ch potyn eich hun i lenwi fo, efo pasta neu reis a hefyd bod llysiau lleol so bod chi'n gallu dod â bag eich hun a llenwi heini fel bod angen.
Ac yn gweithredu ein prosiect fel efo entrepreneuriaeth cymunedol mae gennym ni Calvin. Helo, shwmae, Calvin dw i o Drefwerth. Fi di'r swyddog mentergarwch lle da ni'n cydweithio efo Llywodraeth Cymru a Menter Môn lle da ni'n rhoi siawns i bobl lleol cychwyn busnes eu hunan. fod yn hunangyflogedig, self-employed, 'lly. Os oes gennych chi ryw fath o ddiddordeb, cysylltwch â ni yma yn y Dref Werdd, 83082, neu fi'n bersonol, calvin at drefwerdd dot cymru. Gawn ni banad, sgwrs bach, i weld be yw'ch talent chi, be di'ch diddordebau chi, weld sut mae droi o fewn i fusnes, neu os da chi isio, gewch chi ddawnlowdio'n gwe-lyfr ni,

Helo, Lauren dwi. Dwi'n aelod newydd o'r tîm Dref Werdd. Dwi'n cydlynydd gwirfoddolwyr cymunedol yn Penrhyn, Minffordd, Llanfrothan, Croesor a Rhyd. Da ni yn trio ymateb um, i'r pandemig Covid-19 trwy helpu ei gilydd yn y, yn y cymuned. Os da ni'n trio recriwtio gwirfoddolwyr newydd neu gweithio hefo rei sydd allan yna'n barod. Os da chi eisiau cysylltu hefo ni, sa chi'n gallu gyrru e-bost neu galwad ffôn. Helo, Nîn ydw i. Yym, dwi newydd ddechrau fel yym gweitho yn gysylltu cymunedol yym efo Non a Lauren yym efo proj- prosiect WCVA yym Gwir Foddolua yn y Cymuned.

Yym efo efo gwaith efo y dref wedd mae pawb yym gweithio yym yn y y dref wedd mor brilliant. Yn non dwi a fi di cydlynydd gwirfoddolwyr y dref wedd ar gyfer Bro Ffestiniog a Dolydd lan. Yy da ni rhedeg project mewn ymateb i'r pandemig lle da ni'n mynd i fod y recriwtio gwirfoddolwyr i helpu trigolion yn y cymuneda. Yym, fyswn i'n falch iawn o glywed gan unrhyw un sydd hefo diddordeb mewn gwirfoddoli, neu wrth gwrs, os dyn nhw ar y llaw arall angen help, i ffonio, cysylltu efo ni'n syth. Yym, a hefyd, os oes 'na unrhyw heriau sydd wedi codi o'r don gyntaf, yym, a dach chi'n meddwl allen ni helpu mewn unrhyw ffyrdd eraill, i godi ffôn neu cysylltu ar e-bost, a fydden ni'n hapus i helpu.